हमरा कतौ से नजरो नहीं पड़े छै आबै छथिन कि नहीं नहीं नहीं एते हम सबसे पहले हुनका से पहले हम हुनका देख लेबै जे देर नहीं एलै हन सौ देर कतेक हम खुश छी समझ नहीं आबे कि हम की सब ओरियाब की सब बनाबू हमरा तऽ मन कर पहले हुनका भर मन देख ली तकर बादे कुछ खाना पीना बनाबू पिया सुकुमारी मिथिला के दुलारी

हम अहाँके जे जे कहब हमर बातके हमेशा पालन करब बातके नहि टालब बुझलियै ने केहन बात कहै छी अहाँ जे जे कहबै से हम से से करबै आँय, हमरा से बहुते प्यार करै छियै आँय, ताहि दुआरे ने हम अहाँके शादी कऽ कऽ लऽ जा रहल छियै अरे अहाँके दुनियाके कोइ भी आदमी कुछो कहे ओकर बातके अहाँके सुनैए के नहि हमरा केकरो से मतलब नहि छै हमरा हाँ। सिर्फ अहाँ से मतलब छै हँ हमरा से मतलब रखब हम अहाँ से मतलब रखबै

कही अहाँ मैं तो नहीं बने वाली थी केहन बात कहै छथिन बाबूजी केहन बात कहै छथिन हिनकर बेटा पाँच साल से घरे नेलखिन हम माँ कोना बनि जेबै से जो तो बात है, सही से वो कहै बोलै छै छथिन। का आई बेटा तो हमार परदेश रहे है आई तो केना धिया पुता होते बाबूजी हिनकर बेटा आबै छन बेटा आई हमर बेटा आ रहले है हाँ, हिनकर बेटा आबै छन परदेश से आइ घर पूछियो फोन केलक हाँ हाँ फोन कने छलखिन कि पूरे पाँच साल के बाद हम घर आबि रहल छी ओतबे नहि कहलखिन कि अहाँ के लेल आ बाबूजी के लेल एकटा हम बहुत अच्छा गिफ्ट लऽ कऽ आबि रहल छी गिफ्ट ए सबसे पहले तो हम कहबै हमरा धोती कुर्ता बउआ लमका लमका आनि दे हाँ हाँ आ ताकि आ जूता एकटा हमरा चाहिए देखे छै खाली एकटा ओ सब तऽ मिलबे करथिन लेकिन हमरा मन में ई फुराइया कि कथी गिफ्ट लकैथिन बाबूजी की कहै छलखिन जहाँ कहियो सोचने होबै तेहन गिफ्ट लक हम आबि रहल छी कोन गिफ्ट होतै एहि सब अरे एते बरस के बाद आ रहले हन बौआ हमर तऽ ओकरा तऽ कोनो शौक होतै ने मन में कि घर वाला ई चीज लऽ कऽ जाओ बाबू ला ई चीज लऽ कऽ जाओ हाँ बाबूजी तो जाइ छियनि हम खाना बनाबे आ कहलियनि हिनका जे जैथिन ने बाजार

क्या बजे कहलखिन चार बजे तक आ जेबै चार बजे तक हाँ, हाँ। ला ला झोरा ला दे हाँ, झोरा ला जैथिन बुझियो आय हमर बेटा क्या बस के बाद जे परदेश से आ रहले हन आय आ ई खुशी हमरा नहीं पता रहे पुतौ कल के तब बुझाइए है बाबूजी नीक कटा कर लेथिन खड़ा होकर ई नहीं कि बकरी उकरी का दऽ देतन है ना आरिया खसी के कि बधिया खसी के अरे हमरा उ सब नहीं पता जे निक होइत होते से हमरा की पता हम कनिया मने कोई खरीदा दिलिए कोनो ला ला ला ला अब बच्चिया बवा ला माउस लेने बुझलिए जैते जैते ना बाबूजी कथि सोचे अबे भात चढ़ा दियो बाबूजी हम कहलिन कि पुलाव बना दे छ पूरी उरी छान दे छ कथि करिए अरे खुशी में यहाँ के जे मन है से बनाओ बुझलम हमरो खुशी भऽ रहल या जवन बेटा कते दिन के बाद आ रहल है परदेश से

नीक हाँ, लागै छै ने बड़ नीक यहाँ के घर दुआर हाँ अहाँके एहिठिना कोनो चीजके दिक्कत नहि हेतै एकदम रानी बनि कऽ रहबै जेनाहिए कहने छी तेनाहिए रहबै रुकू पहिले जे है से हम बैग राखि के अबै छी कहाँ गई जी हाँ, अच्छा आगे ये। अरे पूछ तुमको बोले थे ना कि स्वागत के लिए जो है सब फूल वाला थारी उरी रखने के लिए नहीं, हम कहले कि यहाँ लेट कहबे चार बजे वहाँ तो दुए बजे चले लिए बुझी रे सुपर फास्ट ट्रेन में छलिए बैठल साला दू घंटा चार घंटा के टाइम छले दू घंटा में पहुंचा देल को अच्छा बाबू जब दो चौके पर गेलखिन है कहलखिन के मां से लबे त हिनका बना के खियो हाँ। इतने जल्दी चले देखी खड़ो रे बड़े ना क्या हुआ जी अहा के हमर याद ना होई छला

आइए काल आइए से काम में लगबे कि काल से लगबे अहाँ के सबटा काम काज बता दै छी देखियो सबसे पहले सुत के उठै छियै त घर में झाड़ू बटोरे लगै छै बर्तन भरा मज जाइ छै आ हमर गाय सब जे है अहाँ पागल उगल भऽ गेलियै कोन काम काज करबै अहाँ जे जे काम नहीं, लिए से कर नहीं नहीं बात ऐसा है कि बोल रही है कि कल से काम स्टार्ट करेंगे कि आज से तो तुम बोलो कि आज से कर दो तुम ओ हाँ। हाँ, हाँ। ऐसे कर दो ना ऐसे कर देबै तऽ चलो हम बता दै छी दूरा दरवाजा घुमा दे कनि गाय के बथान से उ सब हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, सब घुमा दे। काम अहाँ सुबह सुबह क- सबेरे उठे के होत पाँचे बजे पाँचे बजे हाँ हमर ससुर चल जाइ छथिन खेती में आ की बजै छियै हाँ ई की ए, कहै की बजै है कि हाँ? काम काज करे लागे हम चलू अहाँ के काम बता दै छी हाँ अरे वो- बौआ के घर वाली छी ना हाँ ई लोग रानी छै ना अरे साला हाँ? पकड़ा गेली घर वाली छै इनकर

केना ओ बच कथी कथी कहै छै कहिया ने समझा के ई हमरा से नहीं समझै छै बाहर के ना कहिया ने कि हां हम ई घर वाली छी अहाँ के अपन सहोदरी बहू छी हम अरे ई नौकरानी हाल लिए हमरा ला हर की भसुन छी हम हर बुझ अहाँ दुनू गोटा जे लड़बै तऽ हम केना के फरिएबै से बताउ पता है कौन के घर वाली हां के लिए है से आँय? आ किया घर वाली के नहीं हां हां हमी छे सहोदरी ब 5 साल 5 साल से बहु छी हमी अच्छा उल्लू अनु उल्लू बन छै क्या अरे उल्लू हम उल्लू छी आय आय हमरा दिमाग नहीं छै नहीं छै दिमाग हमरा भचाई मौकी किया मारे यहाँ के क्या में गेलिए कैला मारे हमारे छे बसा के तू नौकरानी छे तो घर चले हमर सिया तो सिया नहीं हो तू तो नौकरानी छी अकने हमर नौकरानी के नो घर न छी रखने

वो हमरा कहने छली कि हमरा घर वाली नहीं है से हम एगो नौकरानी के रखने छियो तो हमरा से बियाह क के लले से उतरा जो न बुते प्यार मोहब्बत करी बाप छियो रे बाप। हमरा साथे गद्दारी कइल के ई हाँ? ए, ये सर मारे ई का तू क्या करी रे क्या करी तू बाबूजी। हाँ? बाबू एकरा झोजरी तोजरी लटे गाल से ते तो आलोटर पलोटर बाल टैक के लिए बुझा आई

कहाँ से उठा के लऽ लिया ना हाय कहाँ से उठा ले ऑफिस में काज करे छले और वह जे सब मदनू के प्रेम भ गेले तभी आ कर लेलिए हाय अहों के जांच परखा के ना करे के चाही कौन आय हम की जाने के लिए कि का बियाह भेल छै आय हमरा मालूम रहती त मोने कुत्ता से बियाह करती है आय उ बुढ़वा बुढ़वा से बियाह करते जे देखने कति नीक नी छै आय आप बुझियो आप अहाँ बुझ लियो जे कते यहाँ के संग धोखेबाजी केलक हन। देखलिए आय, अहाँ हमरा कहै छले कि झोझरी लटक गेले बुढ़िया भ गेले देखै छी आय अहाँ के उ कहैया

एक लोया थूक फेंक के चल गया पक्का नहीं आय बाबू हमरा से बहुत बड़का गलती भऽ गेलै हम नहि सोचलियै नहि समझलियै बियाह कऽ के आबि गेलियै हम कहलियै जे बियाह कऽ लेबै तऽ दूगो बहू रहत तऽ जैसे एगो रुसो रहत तऽ एगो मानल रहत हाँ ताहि दुआरे भेलो भा तऽ बा- बात भेलो सार्थक आय भेलो कान पकड़ै छी कान पकड़ै छी आइ दिनसँ जे कोनो दोसर ओ छोरी मौगी पर नजरो उठा के ताकब ये हमरा माफ कऽ दिअ बहुते बड़का गलती भऽ गेलै माफ कऽ दिअ

जकरा छै घरवाली घर पर रहते दोसर के उठा के लऽ का आय एहन तू के बात होय है अखनो समाज में देखे छियै एहन घटना सब होइत रहे का लेकिन एहन नहीं करबाक चाहिए जरा हाथ थामे छे जरा मांग छुए छे मंगलसूत्र पहनाबे छे तो जिंदगी भर साथ रखियो ओकरा संगे धोखाधड़ी नहीं करू बुझलौ ताहि दुआरे कहै छै अपने सबके जे गलती हमर बेटा केलकै ओहन गलती अपने सब नहीं करब भूलो का